Айгөл Накиповна, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, исәнмесез. Без бүген сезнең белән талпаннар турында сөйләшербез. Менә талпаннар э, кайчан активлаша? Талпаннар язгы җәйге чорда апрельдән октябрьга хәтлек актив. Карлы кыш, дымлы яз нәтиҗәсендә аларның саны быел күбрәк күзәтелә.
Ә менә безнең төбәктә талпаннар белән хәлләр ничек тора? Э, рәсми мәгълүматлар буенча Теләче районы талпаннар буенча имин булмаган районнар исәбенә керә. Бүгенге көндә безнең үзәк больницасына барлыгы 9 кеше мөрәҗәгать итте. Аларның 8-е олы, берсе бала. Талпан төшләү нинди куркынычлар белән яный? Талпанның иң зур куркынычы ул инфекцияләрне күчерүче булуында. Безнең иң беренче ул клещевой энцефалит һәм боррелиоз авырулары булып санала. Талпан энцефалиты бик җитди вирусный авыру. Аның нәтиҗәсендә кешенең центральный нервный системасы зарарлана. Әлеге авырулардан тулысынча сакланып буламы? Тулысынча саклану бик авыр. Чөнки барлык кешеләрне дә вакцинацияләү мөмкин түгел, шуңа күрә дә иң беренче чиратта ул профилактика. Ә урманга яки үләннәр биек җирләргә сез җыенасыз икән, ял иткәндә һәрвакытта да үзегезнең киемегезне дөрес сайлау мөһим. Ә кием ачык төстә булса тагы да яхшырак, без толкыннарны тиз арада күрә алачакбыз. Ә табигатьтә ял иткәндә, сукмаклардан гына йөрергә, биек үләнле, куаклы җирләргә утырмаска, ятмаска, палаткаларны чиста тотарга, үлән аз булган җирләрдә генә булырга киңәш ителә. Талпаннар ешрак тәннең нечкә тиреле урыннарына ябыша. Мәсәлән, колак арты, муен, тез, култык асты, Ботлар тирәсендә. Талпан кадалган булса нишләргә? Канга күбрәк авыру китереп чыгаручы матдәләр эләкмәсен өчен, талпанның тәнен кысмыйча, пинцет яки җеп белән сак кына тартып чыгарырга кирәк. Тешләгән урынны антисептик белән эшкәртегез, 70 процентлы спирт яки 5 процентлы йод. Әгәр дә талпан кадалса, 72 сәгать эчендә Больницага мөрәҗәгать итәргә кирәк. 72 сәгать эчендә иммуноглобулин салына һәм безнең клещны э, алып калып, аны лабораториягә илтергә мөмкин. Э, лабораториядә аны инфекциягә тикшерәләр. Иң мөһиме паникага бирелмәскә һәм толпанны дөрес итеп алырга кирәк. Э, толпаннарны алганнан соң врач-инфекционистка яки врач-эпидемиологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул кирәкле анализлар бирегә җибәрә, күзәтү астына ала һәм дәвалау биргели.
Айгөл Нагиповна, вакцинация турында да сөйләп үтегез әле.
Вакцинация талпан энцефалитының булдырмавының иң ышанычлы ысулы. Стандарт курс 2-3 прививкадан тора. Алардан соң иммунитет 3 елга якын саклана. Ревакцинация хәр 3 ел саен үткәрелә. Ә вакцинацияләр боррелиоздан һәм талпан йоктырган башка инфекцияләрдән сакламый. Врач-эпидемиолог буларак, хезмәтләре табигать белән бәйле райондашларыбызга мөрәҗәгать итәсем килә. Вакцинация ясату алар өчен бик тә мөһим. Ә менә кеше үзе талпанны тикшертә аламы? Әйе, бүгенге көндә андый мөмкинлек бар. Кеше талпанны алганнан соң, үзе Казанга Сеченова 13-та урнашкан лабораториягә илтә ала. Анда аны дүрт төрле инфекциягә тикшерәләр. Бик мөһим, талпаннар тешләгәннән соң, теләсә нинди симптом барлыкка килсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үз-үзегезне дәвалау ярамый, үз-үзегезне саклагыз.